Ýagny, soragymyz şu, entany düzülen stringde ýigrimi alty sany iňlis karakterleri bar. K sany, K sany sözüni neme bilen sözlügimizde berlen sözi näçe üýtgeşik görnüşde ýasap bileris? Meselem, şundaky sözümiz bolsa, sözlügimiziň içinde AB bar. Şo bir sözi iki gezek ulanyp bileris, AB, ABC şeklinde. Ýa-da AB, AB, Eýäň özi bar şu şekilde stolbikde. Plusy iki bölünişde etipdi. Bizden islenýän bütün ýollaryny tapmak. Bilşimiz ýaly bu soru DP bilen çözüler. DP bilen çözmek üçin näme gerek bize? DP-de DP garak sany DP-niň ýiti Ýada tutsa. Inji suffiksiň ýa stringimiz bar. Inji suffiksde iden başlap şu suffiksdäki stringi näçe üýtgeşik görnüşde ýasap bilýän, tutýan bolsa-da eger jogap näme bolardy? DP-niň 1 bolardy. Okey. DP-niň isini näçe hasaplap bileris? Bilşim ýaly, DP-niň isini hasaplamak üçin şu taýda bir sany Stringma, bu has gysga dowut bilen hemmesini barlamaly bolarys, beýle dowut bilen, beýle dowut bilen. Meniň şu saýlan ýerimdäki adatdaky string diýeli bir sany söz bolmaly. Ýagny sözlükden bir sany sözlügini kontrol etmeli men şu adatdaky sözüň. Şony kontrol edemden soňra diýeli bärsi C. Eger şu saýsy sözlükden bir sany söz bolsa, onda etip biljek zadym dp-niň yzyna Depeniň J-sini goşmak. Ýagny depeniň J-sem şu adatdaky näçe orunçy esaplaýanyny tutýar. Sözüň sözlükden gelen sözler bilen depeniň i-sine şony goşýarys. We muny bütin J-ler üçin, bütin J-ler üçin barlaýarys. Eger-de şu adatdaky substring bir legal söz bolsa, legal näme diýjek bilen, sözlükden bir söz bolsa, onda Depeniň zetini goşup bilen. Depeniň nol base diýsek, ýagny depeniň nolunda jogap durýar bütin string üçin. Depeniň enm daşy diýeli bir bolýar base case'imiz. Boş empty string diýmek bolýar bu. Geçmede en bu diýilende string. Indi etmeli zadymyz berlen argykdaky sözüň bag bolup bolmadygyny kontrol etmeli. Munuň üçin başga string matching algoritmalaryny hem ulanyp bileris, KMP hash ýaly. Ýöne bärde biz try ulanmaga karar berdik. Try ulanjak bolsak näme etmeli bolarys? Ilki başda berlen k sany sözlükdäki stringleriň hemmesini try data strukturymyza goşarys. We bilşimiz ýaly try data strukturda şeýle notlar goşulýar. Bu şu sözüň Goşup bolanda soň soňky gutarýan ýerine şu taýda bir söz di bar diýip bileris. Eger-de berlen en sany sözüň hemmesi distinkt däl bolsa, ýagny AB-den iki sany beripsedi, onda ikisinem çözüm diýip etmeli bolardy. Ýöne bilşim ýaly bi sözlük. Onuň üçin şu taýda gutardy diýip bir flag goýup biler. Ýagny şu taýda bir sözüň soňy diýip şu traýda. Bilşim ýaly AB meselem üçin şundan ýasasak. AB şeklinde. Ýöne AB AB-de bir söz. Onda bir söz belki sözüň prefiksi bolup biler diýmek boldy. Ýöne biz ştaýda her gutarýan ýerinde ştaýda bir söz gutardy AB. Bir AB AB ştaýda bir gutar diýip flag bir goýup biler. Bu näme işimize ýarar? Ştaýdaky fixed i üçin başlarys bir birden artyp karakterler goşup we ýolda bütün jeller üçin şu atky haýsy notda bolsam meselem şu ortada K üçin şu notda duran bolsam men näme diýerin şu not flag birmi bir diýmek sözlükden bir söz diýmek şu prefiks bilen sözlükden söz bar diýmek bolýar bar bolsa Onda Meşdaýan diýen şu aralykdaky substring sözlükden bir söz eken, onda dep pen ka plus birini goşup bilersiň jogabyna. Ýa-da bärde je de otursa je plus birini dep pen jogabyna goşup bilersiň şeklinde dowam etip bilerin. Iň kodlamasyny ýazsak hasam gowy düşünersiňiz. Kodlamasyny ýazaly isleseňiz.

Buram new note diýip noldan başlap artyp gitýär. Emin stringimiz bar. Soň reference string bar. Böyle onun altı eken totals diýip ýaňy çekip gördük. Okay.

Näme üçin? Näme üçin? Depeniň eni bir diýdik. En minus birden başlap ýa gaýtýar. We depeniň jäsi iden başlap ene gitýär. Şu wagt bir sany tride duran ýerim tutýan nodum bar. Nodda dur. Haçanda trimde ýa-da trimde şol labelda şeýle şu prefiksde string ýok bolsa, meselem şu bir sany hiç hilli not ýasalmadyk bolsa şu prefiks üçin, onda şu plus bir üçin hiç hem bolmajany hem bilýäs. Onun üçin şu taýda hem ýok bolsa, notun şeýle bir not ýok bolsa, onda göni loopum durup bilen.

Bärde sagdan çepe gitdik sebäbi satmak üçin. Ya prefiksi izeýäsini alanjak bolduk. İşletip görüp bileriz. Nol dedi. Seredelim.

Gaty çaltawly aýtma.